A pu hi kan zawh chhunzawm leh nghal mai nga kan zawh chhunzawm leh nghal mai che nga ah hei kum sawm ngai jubilee ni ah hianin tu leh fa in neih zat hi i sawi mai thei em? Lawm awm e nia Pathian malsawmna kan dawng a hei kum sawm nga kan han Hei kan Jubilee te kan lo thleng ta hial a,
fa hi panga kan nei a, hmeichhia pali leh mipa pakhat. Upa ber a pian hian hmeichhia a piang a, a dawtah hian mipa kan han nei mai a. E, heti hian a inzul chho dawn a nih hi kan tia, mahse mipa dang kha kan nei ta lo va, hmeichhia pali leh mipa pakhat. fa hi kan nei a, tichuan kan tute hi sawm pahnih an nia, keimahni chhungkua a kan fate pian ang deuh chiah hian eh kan fate ah pawh hian kan tute pawh hi eh mipa pakhat zel hmeichhia pahnih leh mipa pakhat zel an piang ta a ni, chuan tusawm pahnih kan nei. a nih chu. Sorkar hna hi i pension pui niin ka hria a tiraw? I pension hnu hianin eng hna nge tihianin i thawh zel hle? Sanghnih leh pali khan PHE department atang hian ka pension ve ta a, chuan ka pension kum hi khatihlai khan kum sawm ruk a la ni lo va, kum sawm nga leh pariat ah. khan sorkar hnai hi kan pension a ka pension hnu lawk sang ni leh panga tang khan kum sam ruk chin ah an ti ta a chuan kei hi ka service hi kum dik taka service ka nia kum sawmnga leh pariat ka service chhung hian ka ka service kum ah kum sawmnga leh pariat ka ni in sorkar hna tang hian ka pension a ni chutia ka pension hnu chuan hei a pension hma te chuan hetiang hian kut hnathawkin kan awm ang tih pawh kan ngaihtuah ngai loh kha a ni a. Chuan anthurium te kan han ching ve a, dragon fruit te kan han buaipui ve a, kut hnathawh hian ka tui em em a, hei ka vanneihpui khawp maiin ka hre bawk a. Anthurium hi sanghnih leh panga atang khan kan han ching ve a, tichuan anthurium ah hian a grower society kan din ta a, chutah chuan vawi ni thleng hian anthurium ah hian president niin, Kolasib District an Thurem Growers Society ah hian ka la awm nghe nghe a. Tichuan heng kut hna thawha ka hlawk pui ve na han sawi tel nghal ta ila. Tichuan heti an thuriam ka buaipui avang khan Horticulture Department khan fawrei na kal tur Growers Society atang khan an rawn thlang ta a. Kei a President ber chu min rawn thlang ta a. Tichuan Growers Society atang khan an thuriam avang hian Holland ah Amsterdam ah kan zuk kal a ni. Tichuan Holland a kan kal chhan hi an thuriam hi Mizoram ah a chi an rawn thawn a hi Holland atanga a chi an siam an rawn thawn a ni a. Chuvang chuan an chi chhuahna hmun leh an chinna hmunpui en tur khan kan zuk kal ta a ni. Chu chu ka vanneihpui na em em chu a ni ta a. Tichuan chumi hnuah chuan hei Dragon Fruit te kan han buaipui leh a. Aw, Sang ni leh Sawm pasarih. Tih khan Ahh dragon fruit te hetia kan han tih hnu hian Thailand ah kan han kal leh a, hei Thailand ah kan han kal pawh hian ahh heng te pawh hi dragon fruit kan chin na vang a ni a, Thailand khi dragon fruit an chawk chhuah na hmun a ni a, chuvang chuan Thailand ah te pawh ka han kal ta zel a, heng hi ka kut hnathawh hlawk na. France ah pawh khan in i kal tawh hi ka hre a, France ah te khan enge. Paris te pawh kha an thuriam avang khan a nia. Aw, an thuriam ah khan Holland kan zuk kal a, Holland kha kan programme hmasa chu a nia. Tikhan hun te a lo awm ta zel bawk a, department lam ah khan sum leh pai te pawh kha Asansol ah kha tam deuh bawk a, ti ru Paris hi tlawh nghal ang han ti a. Holland atang in Paris te pawh kan zuk thleng ta zel a ni. Aw, chutiang ang chuan hun kan hmang a nih, a lawmawm khawp mai. Ka pi ve thung hi i Sorkar hna in em ni i pension i hna thawh lam te kha min hrilh ve em? Hna chu hetia i pu nena kan in neih hnu ah hian phd department ah hian an ho tu te pu rema kan ti bik ang a i ce in a pension tawh a pu rema khan min duh sak ve khawp mai a. Khatiang khan Aizawl ah kan awm a, mi in luah ten kan awm a, hna te kha i thawh ve theih chuan han thawk ve la ti a nau ka la pawm a, kan thawk ve a, chutih lai te chuan unskilled work assistant an ti a, ih chutah chuan min han dah ve a, eng emaw chan chu kan thawk a, marawh chu ih kan chhang che chho a ni ta mai a, ih. A hlawhte kha a la tam lo va, khang lai te chuanin chuvang chuan kha kha chu ka ban san leh ta, kum thum kum li vel ka thawh hnuah ka ban san leh ta mai a ni, naute ka pawm chhoh ta ka vangin.
Chuan vawiin ni thleng hianin MHEP President i la ni ta. Aw, vawiin ni thleng hian kan thiante, kan thawhpuite min duhsakna zarah tling lo takin MHEP President nihna hi ka la. chawlh a kal a, thawk a, tichuan tram nei kan nih avangin tunah pawh hianin hemi ihh hripui a lo len tak avang hian kan inthlan te pawh kan inthlang thei lo va, ka tram erawh hi chu sanghnih leh sawmhnih leh pakhat thleng hi a la ni. Ka kan kan belh ve lawk duh chu ka pi leh pute mah ni se an thawk rimin an taima em em a. Hei hi malsawm tlakin an an hna te hi an thawk niin ka hria. Vawiin ni thleng hian Pathian malsawmna tam tak an dawng a, chu chu an tu leh fate tan hian entawn tlak a ti em em bawk a. Pathian thuah pawh hian nasa takin min kaihruai bawk a ni tih kha kan zep tel leh lawk duh ni. Umm a tawpna a tawpna tan zawhna pakhat kan belh leh lawk ang a, hei kum sawmnga laiin lo innei ve ta reng mai a. Ih kan sap ram ram changkang zawk te han thlir chuan in in then leh ta mai naupang te in then leh ta mai te an tam em em a ni vu in ni ih tun generation ah bik te hian han thlir chuan in eng tin nge eng eng nge in tih bik kan ti teh ang in in neih na ti hlawhtlin nan hian in eng nge in thuruk min han hrilh teh u a a lawm khawp mai ih ni e ih in neih hian Pathian leh a Kohhrante hmaah thu kan tiam a, chu kan thu tiama chu hriat reng a ngai a. Mihring kan nih chhung hian inhauh nikhua te chu awm lo thei ni lo. I han sawi ta ila hmar venga kan awm lai, Aizawl atanga kan rawn pemthlak hnu hmar venga kan awm lai sawn. eh a kum leh ni kha ka hre chiah lo sang kha zakua a sawmriat leh pahnih vel niin ka hria a chuti lai chuan zan khat chu kan in hau nasa ve deuh hlek a ni tichuan ani hianin ah ka haw mai ang a tia ka ngawi reng mai a chuan a insiam a kan chhang chhiat lai te a ni a naute nen khan tichuan kei kha ka chhuak vat a a nu leh pa te inah ka lo va tlan phei ta a ni project vengah an inpuiah ka lo va awm a. A nu leh pa hnenah khan hei kan in hau a, eh lo tlan a tum a nia, eh lo pawm reng reng hru u ka lo va tih khalh ta a. Tichuan a nu a lo kal kha kei kha ka lo awm a, a rawn lut khan mi rawn hmuh kha reru a che a lo va mi lo va kal khalh a ni maw tia kan han nui tan ta a. Khatia lui chunga hun kan han hman takah chuan, E, lo kal rawh, lo kal rawh, a nu leh pa te khan lo leng ve rawh, hei in pa pawh lo leng a lawm, lo leng ve rawh tia ni pawh kha engmah sawi vak lo chuan a leng ve ta mai mai a, kan haw dun ta a, chu chu kan in then teuh ber tum chu a ni mai. Chu chu eng ti kum vel nge niang le? Sawmriat leh pahnih vel kha niin ka hria, chu lo chu Eh, an indeng khawp a, a kal emaw? A nih loh leh a intih buai em em hi kan nei lo va, hei hi Pathian malsawmna kan dawn a ni a, a lawmawm ka ti khawp mai a. Tin, nichinah eh, mi kha tawi te han chhunzawm ka duh chu eh, thlah tute hi kan chhun zel niin ka hria a. A tirah chuan kut hnathawk tu kan han bul kan han tan khan, Ka fapa chuan thil rinawma hi ka fapa neih chhun a nia. Ramah hian tui lo tlat in ka hria a, kei ka tui si a, huan lo ram nei ah hian. Mahse hun a lo kal zel a, keimah ai mah hian a lo tui ta a, hei heng lai ah te picnic spot te an din a, aw heng lai ram te hi an lei a, tichuan. Hang thul khawp in hna te hi an thawk ve ta mai hi e Pathian hi chu van tha tak em a pa hnung a rawn zui chiah nih hi ka ti a kei ai mah hian a tui tawh in ka hria a chung te chu i kan chhunzawm ve leh duh lawk a ni kha lai a sawi bak ah khan ka pi hian han chhunzawm ve leh se a ni e a lawmawm khawp mai ni chin a a sawi kha a dik a a kan thinrim ve khan e tiang te chuan. inthen mai tur a ni, khawtlangah in inhmang, inah awm in nei lo, in sar in sawr khan hnathawh bakah sports a ti, aah ina awm hi nei bawk si lo va, kei hah ka lo inti a, chung lai te chuan gas a awm lo va, ih eng nge carpet te pawh kan phah lo va, thing zai chhuatah kan awm a, Kolasib Aizawl atang kan chhuk hian Kolasib hmar vengah hian in kan lei nghal a. Chutah chuan kan awm a, tap ni sela lip chawp a ni a, bawng ek nen lei nen tikhan kan lip a, kan lo chhang chhia a, zanah ka insum vek a zingah ka phaw va tiang chuan chhuat nawh nen rawngbâwl khang zawng zawng hah kha ka lo inti ve bawk si nen, aw nula te kan la nei lo va, hah em em khan awm ve khan ka inhria a, chutah lai karah chuan A inchhuak reng a, sports in ti thil dang dang ah ti a kan han kan soisel kha a lo haw ve si kha. A tiang chuan kan in nei thei lo vang tiin haw ve kha ka tum a sawi ang khan in ka va kal kha chuan amah kha inchhung ah khan a lo awm der tawh a, enge in lo tih dawn? In rawn leng ve dawn a mite kha min lo ti a ti chuan ka nu leh ka pa pawh khan e tlaiah Chawte ei ula inhaw dawn anian tia ti chuan Chawte kan eia kan haw leh ta a, han in then han tih a, mah niin denga zan riak a khatiang anga koh ngai khan i vawi khat mah kan in neih kum sawmnga chhung hian kan awm lova Pathian malsawmna tak zet a ni heng hi chu nupa karah te chuan chhungkua chu fate avang te pawhin kan lung a awi lo va chutiang ang chu a ni a kan sawi belh ve duh chu fapa mal kan nei a kan fapa hi a chhuan awm lo sawrkha hnah te pawh an thawk lo mi te tan chuan chhuan awmna a awm miah lo va a chanchin hi kan sawi ve duh hlek chu apa hian fapa mal i ni a lehkha pawh-- thiam la, zir mah la, sorkar hna hi i thawk lo vang nang chu. I sorkar hna i thawh chuan hun dangah te i kal anga, min kalsan anga, keini nu leh pa te kan lo upa telh telh anga tiin a ni pawh chuan a pa thu hi a zawm em em a ti hian i vawiin ni hi kan thleng a. Tichuan ama thawhchhuah ang angin theih tawpin. Khawtlangah te ah an in hmang ve a tiang khan Vawinia te pawh hian helai kan ram picnic spot kan han lei te pawh hi amah ina a thawh chhuah a lo khawl ve engkima a thawh chhuah ang kha mi ui kawm tak mai hi ni a i a tul lova pawisa hman duh lo chi hi a ni a kan fapa hi tichuan a khawl ang ang khan tiang hi an lo ti thei a. A pa pension te ang te eng eng emaw kan han melh a, tiang hian vawi india ah hian helai ah hian picnic spot tha tak mai te ah min lo din sak a, kan lawm khawp a ni, a chungah pawhin lawmthu kan sawi duh a, kan fanu te pawh an fel em em min hmangaih em em a, engkim mai min tihsak hmun hrang hrang atang te pawhin. Aizawlah te then an awm a, Sap ramah te pawh, Hol, aah, London-ah te an zuk awm a, hei kan fanu upa ber pawh vawinia interview min han neih. Puitu Angela Lalruatfeli pawh hi kan fanu upa ber fa a ni tih te pawh kha kan sawi duh a. London ah te an zuk awmna chhan a kha eng nge ni in lo ti ni mai thei a, i Salvation Army an ni a, an rawngbawlna avanga awm an ni e. Aw kan zawhna chu ti khan duh tawk mai ila, belh belh duh te kan nei em aw, sawi belh lawk duh te ka pu hian a ni em le. A tawp bera nia kan sawi duh chu Pathian ringtute kan ni a. Pathiana rinawm hi a pawimawh a, tin hei kan nu hi ka nupui hi kan ti ange. Hmeichhe tha tak mai a nia, tu leh fate zawng zawng hmangaih a Pathian thu nena eng lai pawh a tu leh fate tan a tawngtai mi Pathian tih mi a ni a, tin kei pawh hi amah vang hian i. I heng Kohhranah te leh Khawtlangah te kawng ti ten rengah hian ka inhmanna ang chiah te pawh hian min tawihawm tha a. Chuvang chuan amah avang hian engkhip hi malsawmna te pawh hi kan dawng niin ka hria a. Vawinia hian a hnenah pawh hian lawmthu kan sawi duh a, hei Jubilee hial mai kan han thleng ta a. Chuvang chuan nupui tha tak ka lo nei a, ka lawm hle a ni. Tin Vawinia a tawp ber a kan sawi duh chu. He kan Golden Jubilee hi ropui taka lawm tum kan ni.
Kan theih ang tawka lawm tum kan ni a. Hei kan fa te kan fanu pa ber Colonel Lalhlimpui te Colonel Lalhmingliana te nupa hian a Jubilee a ruai thehna tur atan an tia ni kumah daih tawh khan pawisa te pawh bank account ah te an rawn dah tawh a ni. Chutianga ran te pawh tala a mipui khawma a tam thei ang ber ruai nena tih tum kan ni. Amaherawh chu hei kan khawvel boruak hian harsatna min siam ta a, Covid nineteen hrileng avang hian engmah a tih theih ta loh hi a pawi ka ti tak zet a, chuvang chuan hei ka chhungte leh ka unaute zawng zawng pawh hian inmi ngaihdamna vawinia hian kan sawi duh a, kan thianthate zawng zawng pawhin He hun chep tak haw, he hun khirh takah duhthusam angin engmah kan ti thei ta lo a ni tih a hi min lo hriat pui ula, a chhan chu lehlamah chuan mi thenkhat te chuan mi sawmli sawmnga aia tam, mi zarual te pawh ruai te pawh an siam a, inneihna te pawh sawmnga aia tam awmkhawm phal lo tih pawn mi zarual in ruai an the a kan hmu a, amaherawhchu lehlamah chuan NGO-a inhmang chhungkua kan ni a. Kan fapa ber pawh YMA ah President ni lai a nia, ka nupui MHEP ah President ni lai a nia, kei pawh upa pawl lama nihna pawimawh tak chelhtu ka ni a, Kohhranah te a hruaitute kan lo nih bawk nen sorkar in a dan a tih bak piah lam han pel hi kan tan hian a mawi lovin kan hria a, chuvang chuan in mi ngaihthiamna kan ngen ngawih ngawih a ni, vawinia hian chhungkhat laina leh thianthate zawng zawng Jubilee. ah ni hi min lo hriatpui ula, hemi atan hi min lo tawngtaipui zel ula, tichuan Golden Jubilee mai ni lo te pawh ah kan la lawm leh zel theihna tur atan te pawh kan hun lo kal leh zel tur ah min lo tawngtaipui zel tur pawhin kan sawmin kan ngen duh cheu ni e, ka lawm e.